Hemmäňize salam dostlar gowymy ýa deleň janyňyz sagmy hoş geldiňiz sapa getirdiňiz bu günki dostlar PUBG Mobile wideomyzda klassyk sandyk açmany synanyşarys we şo taýda klassyk sandykdan näme bolsa bolsa M dört we täze şu eşigi gaty haladyk we şony açmaga synanyşjak ýanymda pis niki badyr niki ses barmy.
Her kese salam buradan.
Her kese salam zat. Ne gyz bilen gepleşen ýaýtdyň. Özüň ya oldu. Salam aleyküm zat bar. Ay bile. Görüňiz bana da kameranın öňünde başka adam. Tak çykar bu niki bu gün. Bissimilla üssipilla diýip.
Hadi M4'ü.
İçimiz bijikläpdi. Hany görelen. Bärde başda planlaşdyrdyk bir bidereklerden açalydyk. Bir gün öň bu sandyklardan açdymda aw bir näçe sandygymyň aty Ender PUBG sandygy diýe. Basdym onda. Normal. Araba bärden bir näçe arabam. O normalny.
Gaty gowy başladyk tüweleme tüweleme.

Bastym. Nan näme geler? Niki. Niki. Dur bireyim ne berdi berdi danız. O sen tübi geysene. Aşak geç aşak.

Premiumda näme berýä? Kar bar, şu eşik bar. Hiç kime çykmadyk eşik. Eşikleri- Hiç kime çykmadyk eşik.
Çykartdylarlaý. Eko, ekopatik çykartdy. Neyse adyny bilmän. Kask. eee, Motor oňatdyla. Oradan motor bolup biler, sende üçli motor ýok. Bomba eşik bir. Ony urdum onda.

Basdymy onda? Hadi bakaýym Ýasin salla göbäge ber. Ber. Towlan ber kyrmyzy gülüm. Hadi. 30 jenaze. 30 sandykda ýüzleýän eken ha. Aý. Geç.
Au, geç diýince güzel berýärmiş ha. Geç.
Ýok, indi geçmeli däl.

Şu Premium sandykdan dogsan sany, Classic sandykdan dogsan sany we Malzeme sandygyndan dogsan sany jemi näçe sandyk bolýa? Iki ýüz ýetmiş sany sandygyňyz bolan wagty şu wideonyň aşagyna kommentariýada ýazyp geçiň. Mende şu Premiumdan dogsandan kän bar ýa dogsan sany bar, Classicdan dogsandan kän ýa dogsan sany, Malzemeden dogsandan kän ýa dogsan sany bar we ID-ňizi goýuň Iň köp kimiň sandygy bar bolsa araňyzdan birini saýlap her iki hepdede bir sandyk açyp size royal pass bermekçi. Dogry dämi Niki? Hawa Nikiň adyndan royal pass.
Dostlar geçen gezek aýtdyk we ondan soň käbirleri käbirler zat etdi. Ýazdy. Meniň başga işlerim bolany üçin siz bilen habarlaşyp bilmedim. Indi şo sandyklaňyzy ýoklaman bolsaňyz, indi habarlaşma tüýs wagty şol iki hepdede bir araňyzdan bir kişini alyp iň köp sandykly kim bolsa şoňa Royal Pass bermekçi dostlar. Boldy? Ana onda şu Komment ýazjak dostlarymyzyň adyna uraly onsan. Näme diýeň Niki? Laýk atyp begenenleň adyna bir ony laňk diýip. Ýo laýk atyp laýk atyp karoçi zat edenleriňkä soň mundan soňky onda. Häzir diňe şu kommentariýa şu aýdisini ýazjaklara. Agam maňa UC alyp beräý e royal pass sowgat et mana şu sandym şular ýaly diýenlere. Basdyk. Bir iki üç basdyk.

Ber! Näme ber? Şundan bir açyp göreli onsany mundanam. Dogrymy? Her aýsyndan only geçibereli. On on on.
Başgalaryndan bu üzýär çykaranda özüňe çykaryp bilmeýin diýerler-dä.
Ya bizim şimdi Maňlaý.
Maňlaý duzly diýemmi? Klasik sandyk. Tak, bir sany açaly. Birini bir.
Geç. Maska bu Bart mende. 1 2 3 hop. Hadi bakayım ya ver bir ver M4'ü ver ya Allah aşkına ver M4 ver ver.
Aslında sen hesen o kadar dolam del bunu niye böydük duray boş bile boş Dine çöp bere dine çöp bere görem dine çöp. Warrior'yňky-da ikinjide çykartykman şon. Adam köp islän zadyny berme diýer. O bu eşik gowy. Premiumdan only. Soňkusy ýöne bu. Bu zat geçer. Parçalar.

Bulam o gowulaý bulam gowy. Ol parlaýama kelle. Hüm.
Güne düşen wagty. A adamlara biz nyşan bermedi a men at diýip. Ýolpuldap dursa diýem. Sen PUBG Mobile aňnamamyşyň. O

Waş etmeden azyndan.
Bäre geçeli. Boldumy? Bärde näme täzelik bar? Şapka giýelimi? Oho, egri giýekin amna. Ya Allah, bismillah. Bu ornu var. Ornu gibi geliyor bana.
Hadi. Hadi. Hadi gülüm Hadi var gülüm, abi şey bunda ver ya. var ha. İkinci kere çıkıyor. Bu da ikinci kere çıkıyor.

Öne biz şu şuna bir wagtlaýyn ýere ýara.
M4'ün çykmasy lazım ya.
Nesibe de. Indi gaýdyp sandy açmaly däl diýip videoň adyny şeýle goýmaly da.

Üzülmesin diýip ýedi ýüz elli aç al hemmesini bir sanam mundan Ýüz ellilik ýüz ellilikdenmi aldyň sen? Mhm. Men dogsanlykdan alarsyň diýen.
Bärde mende köp zadam ýok aga. Basdyk onda birli bäşli. At! Bäşligem eý bäşligem. Al çöp berdi zaten diýen.

Laýk basanlaryň şanyna. Men näme beri? Laýk bas diýenler barmy? Göreli. Bar, bar, bar. Erbet däl bu zat diýen. Geçili iki sany uraly. Bir. Ki geçili urma diýe. Indi bärden ýeniden diýip, üç taýdan geçili urup uraly. Bir. İki. Näç sany aldy? Bäş sany aldy. Diňe çöp ber otyr ha. Diňe çöp, çöp, çöp, çöp. Üçlü, üçlü, üçlü de. Bizde o nesibe yok Beki. Çöp. Illa ujemizi aljak yani. Hä? Diňe ujedi al diýedä.
Ujedi de berse kaýyl how berse kaýyl anasyny satyn bermeli.
Basdyk onda. Soňky şansymyz da.

Tak başga näme geldi? Diňe çöp geldi dagy. Diňe çöp geldi. Bermese berenok. O kadar basit yani. Hay vay. Ene dostlar. Hay bile. tak dostlar. Sandyk açma videomuz şular ýalykdy. Näçe jemleseňiz jemläň maňlaýyňyzda ýok bolsa görme görmejek bolsaňyz görmeýä ekeniňiz.